Alô, alô, alô, alô, alô, nha mundu, nha mundu, nha amor, nha povo, nha povo. Se tá perto, mas está tudo direito, mas tudo na paz de Deus. A minha tudo aquele jeito, não está ali. Não está ali naquela escola que não está vendo no moco. E, mocinho, a mim sempre está vendo minha conselho, não está vendo, está divirto com nós. Nha joelho, tem um monte de mensagem negativa, uma papa é tipo coca. I propi ti wa kumi pratu propi u ta intxidu kadeira un bes pamodi nhonhos ka kre trabadja nhos oi li un fasi video na simiteri uns tempu atrás dja ten uns 2 anus senpri n ta fasi nha sena n ta torna di fasi ningin ka ta fla ki kela ki oi fasi si ki oi ta fasi a ki bu intxi ki bu ki ki bu djo fla nhu ben e li ki u ten deta. Li é un kau ki tudu mundu ka gosta, ma é li ki nu ta ben. Má kel-la ka sta en kauza. Ki sta en kauza, N ata infla, Mosinhu, nhos sta atxa justu? Mosinhu, da-m dór di kes gentis ki perde se família. Dentu Kabuverdi dja ten désdi 2010. N ta lenbraba sértu pamodi ami, ami nha kabésa ten karton di memória di un milhon di jiga. N lenbra ma na bera Kuz Grandi, Kabésa Karera i Furna i kes monti di kes skola, sô bu bua na Kusa Largen bu intxidu kadera. Nhos sama ta matadu nhos ta bai nhos ta futa simé nhos pensa ma ami ntê dor di nhos ki mori nau ami ntê dor di kel familia ki fika tristi tudu algen sabe ma ten algen la kau verdi ki bu ta papia ku el rixu dimas el ta matau uniku kusa ki bu ka ta matadu E da mudjer kuzê ka diabu rixu si kre rinka sekinha kela ninguem ka ta matau kela inda bu ta dadu ta mui bu ta dadu pontu abo algen ta kire si patu ta kire si galinha ta kire si peru ku patu ku kuzê bai pa apanha pa nhei pamodi soba ki tem baka abo kela gen go ki kire go e kuzê ki ta kumi go e pedra ki ta kumi e skora ki ta kumi na txon. E skuru ki ta kuma? Nau, finada mori, bo finada gosta di mi. Nhos ta manxa, nhos ka ta trabadja. Ka pa ken fla si nau, Nelson ka sta bon. Ka sta bon modi? Modi ka sta bon? Ba trabadja bu kumpra bu karni bu kumi. Ami nha trabadja kansadu ku ta ta bo ta kumi pamodi e so bo ki ten bok. Kai ka un patu ku do ku traba, ami ka dan dor di kin ki mori nau. Mi dan dor di família ki fika tristi Ten monti omi ki móre ki dexa fidju pikinoti Ta dexa mai tristi Ka es ta móre ves ta dexa mai família koitadu Família ten ki ta mata kel grandi porku ki tene Pamo kabuverdianu e so tolu Tudu e Na verde e kume na bibu es ta kuda Diabu ta kume na mortu Ami N ka fika dor di kel algen ki móre nau ki móre nau Mi N fika ku dor di família ki fika ki fika ku ku ku ku ku Nha nha nha nha nha fidju e ladron nha fidju e kel e kel la Inda e fla fitiseru e otu kusa. Agora ladrão, nho, nho, nho que tá trabalha, nho tá fica, nho tá mira com alguém. Se nho que trabalha, nho vai com ele, sim, nho também. Ele que nho também, nho tem dito. Nho tá, nho, nho, nho, mãe, nho mãe tá farinho. Nho também com cabeça, outro com cabeça grande demais, que também outro com mãe tá morre na pari. Tá por na escola, tá educa, outro com o pai bandido que tá ajuda a mãe dentro de casa. Ainda nho está nascendo, ainda cá nho está a mãe que é sofrimento lá. Poi moi la na kasa ta kati kati bo su xinti mo teka na kumi karni mo pua futa txiga bu fla se mi si ngoi mata fu nta fla mamai e bu ka dinheru dan karni ba nga ta simba futa nta mori u ta peru e aki mori ke purku ki ki na vedu mata bo dan pan komi bu ta mata u ta da dan pa nha interu nton paki ki nhos ta da bo na kusa di algen bo dja sabi ma sa ta matadu. Dadi 2010 ki nsala kauverdi ma matadu ki ta matadu senpri 2010 ntraba konta la kauverdi mo ta mexi na kusa ken bu ta matadu klaru nen argen ki xinti txeru ka fika ku bida mo ta ntende ami ko ami npensa tudu koma ami propi la kel ladu la nka pensaba pro e li ki nhos ta dita nhos ta mexi na kusa di algen ka nhos mexi na kusa bo tudu algen sabi tudu algen sabi kantu algen ki amora na be ntrada ku ku grandi ku kabesa karera ku furna es ta ba es ta ba ku mi si me E ta bai, e ta ba mata si, ma Deus ta mata, mata, pa ke ku ta bai? Pa ke ku ta ba panha ku trabion? Ami si N sabe ma la, ma si N obi fladu ma ta fladu, ba furta, ja matadu, ami N ka ta furta mas. Ami uniku kusa ki si, si krê-m matadu e Ezekinha. Karni N gosta di el, ma karni ka pun na mun, ki pun na mun di Ezekinha, ki karni N ka ta furta. Ami N kume patu li li pa modi N lebadu la na kasa Ma mi kantu ki N obi fladu ma sa ta matadu N fla nho ded nho des si nhu gosta di nesu di ki jetu nhu tra di kau verde simola ami sta na kau verde dja moriba tanbe Por exemplo algen tri di i ami e patu li li ki N kume mi e patu li li ki N kume ki N lebadu la na kasa ki N kume N leba mudje kume la praia nu kume N konta ka ela ma e ka pode na mem. Abo mi ta duen pamodi mo tinha poku tenpu ki un algen dja mori la pingu txuba, algen dja mori la saitu, algen dja mori la ku grandi, algen dja mori ka ten nen dos mes ku tres mes, kuatu mes ku sinku mes, dja dja gen dri tra fal dja pexi ka falta nhos, nhos pexi ka ta intxi nhos kaleira mas, nhos ba piska nho ku mi pexi pura. Nho nda ta ta so ta ta ta frunta familia dentu kasa, bo kela ka tros, imajina gosi nen sen, gosi nen sen, sima dja mori

Bri, Koitadu nha amigu y Fladu mori tambi la, Pingu Txuba mori, kil otu mori. Fladu ten un rapasinhu, fla, ma e me kume, fla, na bo, e sta mortu dja. Dja nhos sa ma ta matadu, ka nhos mai mexe. E undi ki nhos ta ben? E undi ki nhos ta ben? Ken ki ka kontenti, ka kontenti mi ko. Ami N ka pui nho ba furta. Si nhos ka kontenti pamodi dja N papia, nhos ta N da furta. Nhos pensa ma é tudu algen ki ta seta kes kusa di poka burgonha la? Ten algen ki ka nporta mata se kabésa ki fla-l pa mata nhos ladron. Abo tra monti algen ta sabe no Maré, Brul fladu, Tay fladu dja ba furta un bodon di kanu é sufisienti pa três algen pa móre. Fladu, Tay fladu i ba panha i bodeku é sufisienti ki seti di el dja ka móre. Nhos ki mora nhos ka na nhos nhos ta mora nhos ka mete sabedu argen tem su ka teni e baka pa mata ou ka teni porco pa mata argen ainda ta fica ta fala na bo ah é coitado família mora e ka tem fichon ku ku carne porco pa da pa kume oito dia kaba graças a Deus ki Europa kes turista li ka tem na nha prédio mora ka pouco dia li mora argen Fidju di omi nkontra ku el la vila nu ta bebe serveja i ka ten kes toli sa ken dja mori dja mori ka mesti fika ta mata porku ami ka di ningen ke ta mori pamo e pa ma mata baka pa ma leba kun baka ntra di naviu pe kun kalua bo dios kida bo sa riba entrada propi su sta na be entrada propi nja ngi nterabo o proxon pamodi e ke kusa ka ta intxi kadera kusa di algen. ta pasa ya txera pasi da pasi ku kani ra forado ja ten ki bai pa la pu na kadier mosinho ka nhos mexi na kusa di algen mosinho mosinho nhos po na kabesa tudu algen si kre kumpra kani ta kume kani tudu dia tudu dia bu a trabadja tudu dia bu ta trabadja bu ta ganha bu dinheru kumpra bu kani nau si e dinheru si kre kumpra so bebida ku merda pa e stranga na kadiera ago e kre ba bo na kusa di algen tambe jugadu fladu tambe ma ago si ka ten ka ten ka ten kobai e pumon na kusa di algen finadu. É si, é si, é si, nhos oi nun ti nhos ta ben li. Li N sta ma ka sta nun final. Nhos pensa ma si nhos more ma nhos ta ta puru na kes koba bunitu li? Si nhos more so tera ki nhos tara ku el na rostu ku agu ki ta kume nhos. Nhos fla nhos ka nhos mexe na kusa di algin. Nhos ruspeta algin, nhos ruspeta nhos kabesa, nhos ruspeta nhos familia. Alvê omi ku mudjer dintu kasa ta dexa ta dexa zekinha riba kama ta bai ta furta kusa. Inda ben ki nhos ka leba mudjer dintu kasa pa nhos mata ku mudjer, fada ku mininu ku tudu more. Amo ka teu kama kile mi doido. Fladu argin argin ki pista panela, fladu si panela ki kusiadu kumida pe di di si moti. Bo kile ka pa kabron. Mi abo ya ten mas di mas di 14 anu ki argin sama la kau verde ma su futa ten argin. Ka tudu argin ku ta futa no. Ten argin ku ta futa esi kusa. Poku kusa ta pegau ta matau. Tudu kin ja sabi ja sabi kila. Mas ta fasi me. N flau n ta lembra n ta lembra rapasinhu ba tira na kel omi fla no pa omi diskulpa omi fla no abo dja sa mortu. Ka ten nen dode mo mata kabesa. Ka nhos mexi na kusa di argin di si mola. Ka nhos meste nho nho nho rispeta nhos kabesa. Nhos ta ten mudjer dentu kasa ku família, nhos ta pega nho nho nhos ta larga mudjer riba kama, nhos ta bai nhos ta furta kusa di algin. Bo mudjer ka ten pironi di karni na kantu pena pa nhos ka ta kume ke karni, ke karni bibu. Nhos ta por família, nhos ta fronta família. Imajina, a ke more, a ke more es ta fronta família. Ta fronta família pamodi a ke more família ten ke mata ba ba ten ke mata kabra pamodi ten monti família pobri ten po po pobri ten mentalidadi di poku. Pobri so more e ten ki ta o ta pista baka pa mata. Abo kila é kuzê? Abo ki, abo kila, abo kila é kuzê? Nhos tem ki ta respeta nhos ka, nhos para di panha kutu di algen. Nhos roba zekinha di nho mudjer la na kasa. É kila ki sta na moda. Nhos pakê ki nhos ta panha kutu di algen, ta panha kutu di algen? Dja nhos obi bon kantu tempu la Kau Verdi so ta fladu, gen ta fladu nham, nham, nham forka kabesa, mon, é purdu di algen. Stefano dja dja dja dja bora otxa pamodi kel kila Stefano karu ira ira pamodi kel ka nhos fase modi ka nhos mexe na ku tralgen nhos rasa ami nta fla tudu kes gentis ki pirdi si familia ki pirdi si fidju otu ki pirdi si maridu otu ki pirdi si irmon nta da nha konsolason nha sentimentu nhos da nhos kes fidju ki fika nhos da konselhu nhos fla pa ka mexe na ku tralgen mosi mosi nha e tristi tanbe abo abo ta kiri abo limari kansadu Bu ta kira, bu ta kira, bu ta kira pa pa bu ka disfruta dipô ka kume bu limari pamodi algen la ta kume. Nhos para di kume patu. Ami patu propi, dadi kel tenpu, N ta konta nha fedadi, dadi kel tenpu ki N kume patu di li-li, ami algen propi ki txoma patu nu ka ta papia. Ten patu mania ma ami N ka sta papia ku el. Ntende? Sta un algen ki el ta txoma li, N ka ta nen bo di pô-l. Mosinhu, dja sta bon di txamada, N sa ta trabadja, ka nha kume patu.